Wel, i ni'n ffodus iawn fel awdurdod lleol bod y cwrs yma wedi cael ei gynnig. Um, mae'n flaenoriaeth gyda ni'n y sir i ddarparu um, gwasanaeth o ansawdd yn y cyfnod sylfaen a chyfnod allwyddo dau a wedyn wrth gwrs y dilyniant o fyny ymlaen. Felly, mae wedi bod yn gymorth i ni i sicrhau bod y mewnbwn hyn yn mynd i'r cyfnod sylfaen, lle mae'r plant yn, chymod, yn cael cyswllt gyda phob maes addysg yn yr ardaloedd dysgu. Um, mae'n bwysig iawn i ni oherwydd mae'n golygu bydd y cynorthwywyr yn gallu ychwanegu at um, y mewnbwn mae'r athrawon yn rhoi i'r disgyblion um, ac felly yn cynyddu darpariaeth addysgu. Bydd yr iaith Gymraeg o safon yn cael ei gynnig, gan y fathfo a gan y cynorthwyydd yn ychwanegol pan fydd y fathfo yn delio gyda rhywbeth arall. Hefyd, mae'n golygu mynd â defnydd o iaith o ansawdd yma mas i'r meysydd chwarae, um, tu allan i'r byd ar wal yr ysgol hefyd. Wel, mae rôl y cynorthwyydd dosbarth yn y cyfnod sylfaen yn allweddol iawn oherwydd mae'r disgyblion chymod, yn gwrando yn ofalus o beth sy'n cael ei, um, cael ei ddarparu o ran iaith o'i cwmpas nhw. Um, Mae'r cwrs yn un penodol oherwydd bod nhw, bod y cynorthwywyr yma yn cael cyfle i dreialu um, patrymau iaith gyda'i gilydd, um, yn cael cyfle i sicrhau bod y patrymau iaith yna'n gywir ei hunain a bod nhw'n gallu modelu'r patrymau iaith hynny wedyn yn gywir gyda'r disgyblion ac yn fwy na hynny o bosib yn gallu ennill hyder trwy'r cwrs yma i fynd ati allu cywiro disgyblion o batrymau anghywir hefyd. Um, felly bydd rôl, um, wel i ni'n gweld e'n barod, mae rôl y cynorthwywyr, cynorthwywyr bellach yn golygu bod nhw yn gallu mynd ati fel bron, fel athro chynegol yn y dosbarth ar gyfer y disgyblion ifanc hyn. Um, felly mae'n rôl holl bwysig yn hynny o beth. Um, Mae'r llyfarydd yn cael ei reiddio yn lan, yn groiw, mae'r amrywiaeth yn cael ei osod a mae'r cywirdeb yn cael ei, um, i fyny mewn ffordd. a mae hyder cynorthwywyr a disgyblion yn codi. Rydyn ni'n dweud bod hi wedi bod yn bartneriaeth iach iawn oherwydd bod yna gymaint o drafod wedi bod um, a thrafod agored a gwrando syniadau ac yn y blaen. Um, I ni fel awdurdod addysg yn ddiolchgar iawn iawn i Beniarth oherwydd y bod nhw wedi cydlynu'r cyfan mor broffesiynol. Um, o'r cychwyn roedd dyn nhw profiad o ddarparu cwrs o'r fath Um, oedd gyda ni um, ymgynghorydd cyfnod sylfaen, oedd yn gwybod beth fydde hi'n dymuno gael fel darpariaeth ar gyfer y cynorthwywyr yma. Ond pan welwyd y cynllunio, cynllunio um, gwych a manwl iawn gan Penniarth ar gyfer y cwrs yma o'r cychwyn, a pan welon ni'r um, cynllunio oedd ganddyn nhw, um, oedd e wedi deilurio, deilurio yn o gwmpas y meysydd dysgu yn y cyfnod sylfaen, yn union fel pe bai um, yr ymgynghorydd cyfnod sylfaen wedi dymuno cael Felly oedd popeth wedi cael ei gynllunio. Mantais fawr wedyn, wrth gwrs, yw bod y cynllunio nid yn unig yn teilurio beth oedd angen, beth, neu beth yw angen disgyblion ac athrawon yn y meysydd dysgu penodol, felly bod y cynnwys yn ei le, ond bod yr arbenigwyr pwnc yma yn gallu gwneud yn siŵr bod um, bron y bod y dilyniant ieithyddol yma mynd o gam i gam trwy gydol y cwrs yma, ac wrth fynd o gam i gam fel hyn, bod e'n gosod camau yn synhwyrol i'r cynorthwywyr deimlo bod nhw'n gwneud hyder wrth fynd yn ei flaen.